היינט איז ו' תמוז, די יארצייט פון יונה און עטל ראזענבערג, זענען געווען די יונגע פאר פאלק וואס די אמעריקאנע גאווערמענט, ימח שמם וזכרם, האבן זיי גע'רצח'עט פאר צוויי און זיבעציג יאר צוריק, ס'איז געווען תשנ י ג, ניינטין פיפטי טרי. יעצט, פארוואס איך נוץ אזעלכע לשונות איז ווייל. עקזעקטלי וואס איך זאג דאס וואס איך מיין צו זאגן. די נישט אריינצוגיין אין די גאנצע פאליטיקס וואס דא געווען. צו פארציילן די מעשה בקיצור. דעמאלטס האט מען געמאכט די אטעם באמבער און מען איז געוואר געווארן אז אין אמעריקע איז געווען שפיאנען וואס האבן איבערגעגעבן פאר רוסלאנד די וועג וויאזוי צו מאכן די אטעם באמבע. און די גאווערמענט האט עס נאך געפאלאוט, זיי האבן געכאפט א גאנצע גרופ חברה, יעצט איינע פון די חברה האט מען געזאגט אז מען גייט אויף ברענגען נאך א נאך איינע שפיאן גייט מען אים געבן ווייניגער רידוסט סענטענס, איז ער געגאנגען און ער האט גע'מסר'ט זיין שוואגער און זיין שוועסטער. און דאס איז געווען דער יונה נטל ראזענבערג. יעצט למעשה די עדות די עווידענס אקעגן די קאפל איז געווען זייער זייער שוואך, עס איז נישט געווען כמעט קיין עווידענס וואטסאועווער, און מען האט זיי געפאנט גילטי און מען האט זיי געשיקט צום טויט. יעצט ס'טוט זיך וועגן דעם אהער אהין. צו זענען יא געווען גילטי נישט געווען גילטי, צו יא ער, ער יא זי נישט, וויאזוי ס'זאל נאר זיין. באטאם ליין איז, ס'איז נאכנישט געווען קיין איין מאל פאר דעמאלטס און זייט דעמאלטס אז מ'האט געהארגעט א שפיאן אין טיים אוו פיס. בשעת מלחמות, מען כאפט א שפיאן, שיקט מען אים צום טויט, יא, דאס איז געווען אסאך אין אמעריקע, אבער צו שיקן איינעם צום טויט בשעת ס'איז נישט דא קיין מלחמה ווייל ער האט אויסגעזאגט א סוד וויאזוי מען קען מאכן א טעקנאלעדזשי איז קיינמאל נישט געווען. יעצט, מען האט די קאפל נישט געגעבן קיין אפיעל, מען האט זיי נישט געגעבן קיין סעקאנד טשענס, מען האט זיי ביידע געהארגעט ו' תמוז תשי ג, און ס'איז געווען דעמאלטס ערב שבת. פארוואס איך זאג וועגן די ס'איז געווען אנטיסעמיטישקייט איז געווען ווייל ווען זיי וואלטן נישט געווען קיין אידן וואלטן זיי נישט געהארגעט. ס'איז געווען א פאליטיקעל סטאנט. הונדערט פערסענט ס'איז געווען א פאליטיקעל סטאנט. אבער די סיבה פארוואס אמעריקע האט געקענט דזשאסט געט עוועי וויט איט און גאנץ אמעריקע האט זיך נישט איבערגעדרייט, ס'איז געווען טאקע גרויסע פראטעסטן און רוב פון די פראטעסטערס זענען געווען אידן. די סיבה פארוואס אמעריקע האט עס צוגעלאזט און מען האט עס נאך געפאשט זאל געשען איז געווען ווייל זיי האבן געהאט א פאליטיקעל סטאנט און זיי האבן געוואלט איינעם הרג'נען כדי צו ווייזן פאר די וועלט, און העולם הישמע ויראי. איז מילא זענען זיי געגאנגען און געזען אה א איד, אידיש בלוט קען מען פארגיסן. פאר די זעלבע סיבה פארוואס אכט יאר פארדעם אין תשי ד, אין נײַנצן הונדערט פֿארטי פֿיר, ווען אמעריקע האט געוואוסט וועגן אוישוויץ, און מ'האט זיי געבעטן זאלן עס גיין באמבעדירן, און זיי האבן נישט געגאנגען. און נישט נאר דאס, זענען געווען פֿיר קילאמעטערס אוועק איז געווען א פעקטארי פון דייטשלאנד, די נאציס האבן געאדערט א פעקטארי, יענץ האבן זיי געבאמבט, זיי האבן געקענט רואיג אריבערפארן פֿיר קילאמעטערס אוועק, די פלענס זענען דארט געווען. גיי באם די טרעקס, גיי באם די געיטס, באם די געיטס און אידן וועלן אנטלויפן, גיי טו עפעס, און גארנישט, זיי האבן גארנישט געטון. זיי האבן זיך שיינערהייט ריינגעוואשט די זאך, וויסענדיג אז דא הרג'ט מען אידן, אבער ווען ס'קומט צו הרג'ן אידן זענען אלע גוים די זעלבע, מענטשן מיינען אז מען וואוינט דא אין אמעריקע און דא איז מען אפגעהיטן, די אמעריקאנע גוים זענען פיינע גוים, וויל איך דיר זאגן, ניין די אמעריקאנע גוים זענען די זעלבע רשעים ווי די דייטשן, אין דייטשלאנד האבן זיי עס גערופן נאציס און דא רופן זיי עס יו עס דזשאסטיס דעפארטמענט, ס'איז די זעלבע רשעות, וואס איז געשען אין דייטשלאנד קען געשען אין אמעריקע, איך קען נישט גלייבן אז נאך ביז היינט דא מענטשן נאך וואס מ'האט געזען ביי קאוויד די רישעות וואס איז פארגעגאנגען אין אמעריקע און ווי עס איז געווען אפענע אנטיסעמיטישקייט און זייט ס'איז געשען די שמחת תורה מעשה אקטאבער סעווען ווי מ'זעט ווי חברה גייען ארום פראטעסטן אקעגן אידן אפענע אנטיסעמיטן און מ'זעט ווי אנטיסעמיטישקייט ווערט גרעסער און גרעסער און מ'עטעקט אידן דא און דארט. און כ'קען נישט גלייבן ווי איינער קען נאך זאגן אז די אמעריקאנער איז עפעס אנדערש. און גיי קוק ווען די מעשה איז געשען, ליטערלי אפאר יאר נאך די אידן זענען אנגעקומען קיין אמעריקע. די רוב אידן זענען געקומען קיין אמעריקע אין ניינטין פארטי עיט און ניינטין פארטי ניין. סאו ווייסט די ערשטע גלייך אנהייב מען קומט אריין אין א לאנד, דו האסט צייט זיך צו סעטלען, בערך ביי ניינטין פארטי טרי האבן די אידן זיך שוין, יו נאו, מ'האט זיך שוין אויסגעקענט, מ'האט שוין געוואוסט מאר און לעס ווי מען איז, און דעמאלטס איז עס געשען. איך קוק עס אן ווי דאס איז געווען ממש מן השמים צו ווייזן פאר יעדעם אז די אלע אידן זענען געקומען קיין אמעריקע זיך איינגערעדט אמעריקע איז עפעס גוטס, ניין גיי קוק דא, מען גייט דא נעמען א אינגע פאר פאלק און מען גייט זיי הרג'ענען, זיי האבן געהאט צוויי קליינע קינדער. מען גייט זיי לאזן יסומים, אלעס פארוואס? ווייל זיי טראגן די נאמען איד אויף זיך. סאו דזשאסט געוואלט זאגן, די סיבה פארוואס אונז נעמען אן געהיט אין אמעריקע איז ווייל די אייבערשטער היט אונז, נישט די אמעריקאנע גוי, און זאלסט קיינמאל נישט, פאר קיין רגע נישט, זיך פארלאזן אויף די אמעריקאנע גוי, ווייל זיי זענען אלע רשעים. די אייבערשטער העלפן ס'זאל אלעס גוט זיין פאר כלל ישראל, און מען זאל שוין זוכה זיין ווי עס געהויערט צדק מהר א מיני ימינו.